Abeire ngwetera amakong'u korara nkoiyo, ebirengererio rioka rioka onya korengereria omwana one ng'ai are bono, inwe akareire mochari iga ari, na inche ndaire nyomba iga iga, ebirenge kende gionsi nkeiyo gegokorekana mochie oyo, enchara yoka, bono tokonya goetana na chipara, twaoneiri kera egento chiombe gochia chingoko gochia aa, erinde tonyore etranspoti toigwere eki ne eki naki gekoenda gochia.
Mpaka tu- amayia ande aya, oooi! ntwanya koragera ekenyoro gechanete amaene gekumetie gaki gekumetie omwana oyo akorera boki na boira akorera boki na boira agosaba gaki eserekari emokonye.
Mwanche omorigania rituko rinde ko ngokoretera omogano korwa chinsemo chi'ogembo Low Coats. Aiga ogembo ekegambero ekenene ki'ogembo eki nakeri ki'omwana Fannis oria osiretie obogima bwaye aa Rimagena Dispensary ore kogonkia ndero gegoika omoerio. Ase baria batamanyeti Fannis nomwana ore kogonkia aa aria chinsemo chia Magena Dispensary osiretie obogima bwaye, eki nakiaretete amariga amange ase abagusii. Egento kiaretete okogechia okonge ase abanto gose ase eng'encho y'omonto gosira agakonkia at this era. Bono toikire iga iga ase ekegambero ekenene ki'ogembo, abwo buna oroche eyi ne family yabo Fannis, eh, baikire iga iga ase obonge kegima, eh, oyo ng'ina Fannis bateneine na omoamate, naboigo abwo bande bare ase chibench echi koenda buna abanto korwa sobo Fannis. Ase ensemo eyende, oyio oyio moroche agwo oyio ng'ina fa ng'ina ng'ina biara Fannis, oria orenge nere nyagitari engaki eria are kogonkia, oyio ore ng'ina omogaka o Fannis, eh, nere oyio oragwe, eh, oyio buna oyo osa ogochia kotima agwo, rende nere oyio nere chifamiri echi chibere nonya chire chikomusanana naboigo, chitaete korora ng'a ng'aki bakobua ekina ng'a okobua ekina. giokoegwa omobere o furnace, just imagine buna omogusii, chinka ibere ase onyuomire na seino bakorwanera omobere obo, so furnace nibakorwanera baegwa furnace na ase anyuomire bakorwanera batete koegwa omwana banyuomete, ng'ombe nchirarue goikera iga bono ne esegi enene sana eyiaikire. ase ekegambero iga iga, tiga tomanye ng'aki okonachwa kwa ekina eke gokoba, erio tobaerere ase enchera eyemo gose eyende. Chi'emagnet nkorokwo kogenda korigereria gosigwa gose. Moanchwe morigereria, naende rituko rinde ntigokoretera omogano korwa chinsemo chia nyamburuga. Abanto baria mwatarire gosii, nyamburuga nigo egotoka ime ya Kimiragwe ward, Kimiragwe ward nigo egotoka ime ya Kitutu Masaba. Nyamira County. Emetienyi etano yaetire nachete ase enki eye iga, ngakora omogano igoro y'omwana Fannis. Abanto baria moabeire ase emetandao momaete estory ya Fannis, mosubati osiretie obogima bwaye, chinsemo chia magena, edispensary ore gochia kogonkia. Emetienyi eyio etano etano omo etano ebere mong'ina ngochia gototebia iga iga, Omwana-fariisi tanyare koenigwa. Ekiagera kogera ataraenigwa, abagusii bange baria banyorire omogano, neri ng'a obotutukanu mbwarenge egati y'enyomo yaye eyagerete ataraenigwa. Gochia nde koreta omogaka bw'ekenyoro iga iga, oyomo ore efamily spokesman achie koeresa enchera babeire bakoete ase echipara goikera buna ekina kiaye kiabete. gekoera. Lakini nao tore na ng'ina kore iga iga, oyio ntete atwere ase nere amatuko ayio onsi pi ng'aki obogima bwabeire bokoba ase enki eye. Korwa naruete iga iga, mpaka bono nairanire ekero ekiina keria kiarenge ase ekoti kiaerire. Mark 19 korokwo eye gusi boys. Karibu sana omong'ina. Asanti.
Pole sana. Inche bono ase amarieta omorariange nkorokwa Prisca Basueti, Gatemo. Fanies. Omochokoro one aande na amo inche mokineti na oyo ng'ina buna akare konakwerigeria rende aria asomerie omwana oye, omwana noyo one inche bono ntamenyete nere. Rirorio nachete iga iga, korwa twakwanete amang'ana aria twakwanete mpaka bono, inki gekogera fani ase atanyare kogenda? Ng'aki amatuko abere, inki kiabere gekoba amatuko ayio onsi? Matuko aya onsi bono igo twanyorete ng'a ebatagete gochia kounereria, bachie go, bachie koira ng'a bachie gotuguta bono bagosaria, bagosaba chivalue permit, ng'a yaani chivalue permit abwo yarosigwe ng'a bono batagete ng'a toe ekebande tokorwa torosie value permit. Bono tokabora ng'a bono rende igo twaigwananire toigwe ng'a ninche, nenche nkoira gose mbarabwo bakoira. Tokarwao tokarwao togateba yaya abanto aba bagochia koigwa omobere oyio. Inche bono ekero bachia koiba omobere oyo, omwana oyo one omoote korwa, igo namoa- namonyoria nagacha korora inga gakaroo, karia ka- ka- karia karenge bono iga nkanyorete ganka iga. Bono nkarigereria ngateba yaya, igo ngochia ntenenia omobe, omobere oyo, omobere oyo ekagera nkanyigwa inche. Bono togachaka bono ekiina buna eke ng'a tiga togende rende tochie kogamba rente giachikwa, togochia kogenda tokanyora ng'a ntora- ntoraisani masakara, ntorakora ki ang'o? Twa- twairana. Torakora ki? Kwairana, bono tokamanya koigwa abanto aba ninto bono, ninto bono bagochanda, nabo bono yabete igo, mpaka engaki ya bono buna buna tokona kogenda rioka gekona gochirigwa twagenda, gekona gochirigwa twagenda. Igo bono buna yachete koba engaki eye ewiki eria, ewiki eye yaerete, mbaye tokonyora ng'a omong'ina naye okoirwa omobere. Bono ekero nkorenta omobere, obokonyi ngosaba korwa. Korwa ase ase abanto baminto nabo nomorari bono ngokwana buna nde iga. Yaani egere egere bankonye timbwati kende gionsi pi, nonya nkende gionsi pi nabwate iga iga nonya na engoko iga nare konya narinera. Nyare ebenche togende gokama twarina. Bono bakamanya koimoka bono bagonsekera aria bateba ng'a ng'a moracha pato moratacha. Bono mbuga rende gose ninche na eki haki yane nkorigia, ko ndi haki nende ndore naki ndusie Omonto korwana egaiga, bono ekagera, rende bono epiri yankineire, yambereire enene.
Abwo abanyene abwo abwo tware kogambia, tware kogamberana, eh, nabo bagoseka ng'a moratacha bato, toratache omong'ina, toratacha. Bono rende inche nyebori ndemereri ntabe ng'a Nyasaye oyore igoro naroche keria.

Abanto aba mbatemete goekeiyia, bateme korora nchera ki amang'ana aya togokora, tetakeiri tokore iga, fanish eye enchera are iga iga, amang'ana aya tetakeiri koba goikera mpaka moikeire iga. Mbatagete goekeiyia ng'a ekero to ekero tonyore tonyore enchera to tobe na barobwo. Ebatagete goekinia bono bakarora ng'a abanto aba mbu monwe monwe botakonyara kende kende gionsi bono omwana intwe bono tokobera oroche gochi kwe koro korosia ng'a tong'a efari efamiri oroche. Bagochia kobwata omwana oria ng'a nere ng'ina rome, bagoteba ng'a oyo nekebago ng'a igo tokomo tokomo bakobwata kabisa bakomosungusia ng'a oyo nekebago tata keria abere iga ng'a ng'a abe ero ng'a arore buna omo buna omoigwa oye ako akorosigwa. Bono ekagera amang'ana aria togachia korora ng'a togachia korora ng'a abanto aba ebanchete chise.

Genda oenie. Bono nari twarua tono tokagenda tokagenda baka aria, tokaa togateba totagete tokagenda rende torore omobere, chinsa chikaera tintwanyorora. Emetienyi etano na ebere ase omochie oyo iga iga iga abwo. Emetienyi etano ntari koria kende, obondo tinchieti inche nabo menyete buna nde iga. Onye naki nabwate nare buna gokorera timbwati, Bana obo onde iga buna onde iga, goita omochie nabo ore iga ee. Mwanche omorigererie imagine five months, seven months eh, mochi koroga are moche tomaeti ng'ai akweanigwe tomaeti nki ekoba ah, omochie oiga nachete iga iga ng'a nakorete omogano ase baria bamaete gose barigereirie emegano yane nabo okomanya eki kiabete iga iga. Bono omong'ina ah. Kiabeire bono moirwe omobere otagere koenigwa igaa, naende gwatebirwe ng'a bakorire appeal, eyio maybe motarareterwa official. Inki bono kia inki inki inki bono buna omong'ina nki oratebie omogusii okorigereria chinsa echi iga?
Bono naki ngoteba ng'a inki ngotebia omogusii, asengeencho bono ndoche ng'a igo nchandegete igaa, asengeencho ya ki. Ase engencho y'ebiiri nebiiri inche ntagete baba nkonywe ndore naki matuko aya iga abeire aya gaki namoete rende nyore nyore abasemeria abaya bankonye gaki. Ee gaki. Alright.
Okay, mwancho morigereria ekero ntekoreta ng'ina Fanny's nere ache gotokwanera iga iga, oyio mama omo wa Fanny's obe rika agokwana iga agwo. Onye kinya oro nabo bare abange sana iga iga ase aya iga ekero okorigereria eh, nabo oroche abanto abange sana ase aya iga eh, buna ogendete korigereria iga.

Fanice nomwana one nere bweka nabwate, nere bweka nabwate. Bono Fa- Nairobi narenge, ekero narenge Nairobi nari nachete gocha koiguna Fanice okure. Bono enakerete esemi ngoteba buna nomanyete ninki. Fanisi, osiriri, oyontebetie omonto echirani iga buya arenge, nero yakiritwe esimi egocha gontebia ase narenge gokora kooni chinyanya. Bono nainche nkoboria, Fanisi osira, ogontebia ee. Nkomoboria naki asira, ntaramanya rende amang'ana ayio naende ntaratebigwa. Buna Fanisi nasirete, tiga ngachi gotema rende tiga ndagake enamba ekeene, ng'igwe. Eyio omwana one gose ngobwate are esimi, ngochia goaka enamba eyio nkonyora ere emtecha. Ekero nanyora ere emtecha nkoaka chinamba chionsi ere emtecha. Nkoimoka rende nkoakera omoibori oyo one oyo omama oyo ominto esimi gocha nka. Nkomotebia mama momanyete ninki? Fani oo nakwete. Nario rende bakomboria naki akwa? Nkomotebia nainche natebia buna okure bono tindamanya tindi onde taiyo ontebirie boronge naki akwa. Nari rende ng'iche ng'ichete rende ngorina egari rituko erio botuko, ngotirimboka rakini ere ekero natirimbogetwe rende, ngaicha ngaika town, ekero naika town rende, nkoimoka rende nkoenda mpaka o- nkonyora abanya kenya abakenyoro abanto base banka noba nganyererete town, nkogenda rende mpaka iga abwo. Ogembe. Kabura ntaragenda Agabu rende aase arenge ngoika Agabu ngotebi rende ng'oroki rende ase omwana one abekire. Bagontebi ntori gokworokia mwana owe aase abekire sababu eserekari ekanete. Bono rende intwe togateba rende tiga toirane togacha mpaka nka. Okay pole sana mama Fanisi naende bono ntokwanete naye igoro ya amang'ana aya iga ekero nachete iga iga. Amatuko aya onsi pi kwanyakora omobere o Fanisi? Amatuko aya onsi pi nanya kororwa omobere oo ofanisi, mpaka igo i- igoro nari naroche omobere oo ofanisi buna nkwete.
Rituko ria igoro? Eeh bono nari nachete nkarora omobere oo ofanisi. Ng'aki are? Ofanisi nabo are, lakini nachencheti, nachencheti naende narenge korora gose na omwana one orenge o- onchokire obeire iga.
Nabwat narenge mosio nore nomwana oyio.
Ekero namoroche, ting'orokiri mwana oyio anyorire rende aya aa oya oyo oyo oyo oyakwete nere, timoorokiri. Nere bweka ng'orokiri igo korwa omotuko nkamotebia buna ere oyo fani ase naende tindamanya gose nere. Emetinyi eria enga yaetire? Emetinyi ang'e nane iga.
Mwancho morigereire imagine eight months. Eh, omwana obo obwate bieka okomorokigwa for the first time after almost eight months tari gento kere rahisi eh, mwabeire mokoenda koti eh, ase amatuko aya iga onsi pi obwamate bwabo ne efamiri eri igo ase fani siamete esasirirete ng'aki obwamate bwabeire bokoba ase amatuko aya iga akoti.
Ase amatuko aya egoti, nabo tokonya kogenda koruga aria nabaria ebaruga aria, twaika egoti. Rakini rende bono, komanyana ntwanya gokwanani rende totebani narende tiga twaberane amang'ana ayio akorekwe rende. Baria bono nabo bare igo rende nabo buna ekina gekoera twatebiwa mpaka maambia twagenda, naende twatebiwa naende toirane. Igo rioka rioka tokonya koerera.
Mochokoro oyogo, oyo omwana ofanisi ore moyo. Kwanya konyora access y'ogokwana nere gose nonya okomorora, emetienyi iga yonsi pi gesang'ina asirete. Emetienyi eye yonsi pi gesang'ina akwete, inche nanye gokwana nere, gose morore, nanye komorora naende nanye komanya naki gose are ase abe ki ase are.
Noyo iga rende ogoteba Ere gose egotebekana ng'a nanyomete mani ase tanya goaka simi iga na omosae iga atebe ng'a yaya, rende na iga tokomiokani iga iga amang'ana aye iga mama ta totagokora iga rende onye kere rende torore ng'aki togokora.
Tanya kong'akera simi ku gesa tanya kong'akera simi gesa amang'ana aya akorekanete na ntebi rende tiga toiche tokwanera na amang'ana aye gose torore naki agokora, tanya kong'akera simi ende yonsi. Nigo aria egotiyoka tokorora nabu rioka na mo na gosoka igo. Naki kwabere gokoba emetinyi eyio ya etano ya etato. Emetinyi eyio emetinyi eyio yonsi pi nane, nabeire ngoetera amakong'u korara nkoiyo, birengere rioka rioka onya korengereria omwana one ng'ai are bono, nwakaire mochari iga aria, na inche ndaire nyomba iga iga, ebirenge kende gionsi nkeiyo gegokorekana mochie oyo, enchara yoka, bono tokonya goetana na chipara, twaoneiri kira egento chionsi gochia chingoko gochia. Erinde tonyore etransport toigwere ekiina ekiina eki gekoenda gochia. Bono so far ase omorigereria okorigereretie inki oramotebi? Eh ngoteba iga, oyondigereretie iga iga ase ase ngokwana korwa gaki, eh ngosaba gaki, banyore egitoki nyoe ngeke iga oye rinde nduserie omwana oria imochari iga aria, imoenie ase enchera endunge kwa sababu twachandekire twaetananire chipara gochia gochia ase rituko erio riaikerete chimatano. Ekegambero nkiamuete ege- ekang'a omwana oyio. Bono ngoteba mbuya mono, lakini rende nyore oyo omosamaria mwema oyo okwerua, arugete oki geke igo rende toruserie omwana oria tomoenie ase enchera endonge. Ng'a efanisi atakeri gochia koenigwa. Fanisi agocha koenigwa iga iga, noo akoenigwa, na omwana oria atigete nere omochikoro oria one, nai ngosaba nainche moegwe morore buna nfani ndoche esababu, nfani nere bweka nabwate. Nabwate mwana onde naende. Naki ekegambero kianachire igoro y'omochukuru oyo ore moyo. Ekegambero eki anachete rende buna ekero omo- omwana ago- ekero etokurusia omobere mochari, omwana nabo okomoa egusa, sababu kuringana na ekemira gi'ekegusii, lasima omwana oyio aene ng'ina. Ekero nakwanete nomomura oria aterete ng'a, buna ogoteba ng'a Fanisi oegwe omwana ogo nere atagete koegwa omwana oye, tari ready gokoa mwana oria. Amang'ana ayio kwanyaigwa ore?
Amang'ana ayio inche tindanyaigwa.
So far momura oria agoterete tagete korwa mwana oria gocha iga iga. Report ki oramotebi? Kulingana naro na ekegusii kere gese omwana lasima. Aye ni ng'ina, mm, lasima aye ni ng'ina, sababu mwana takoba isiko ng'ina tai ng'ina gachiire. Okay.
Pole sana. Mwancho morigereria onde bwensi origereretie omosubati oyio. Oyo nere ng'ina Fanis. By the way, onde bwensi oratake gosupport efamily eye iga, nabo agosupport goetera enamba ngochi kobeka ase screen, eyio ere enamba bara bagochi kong'aia omochie oyo iga, onde bwensi oratake gosupport in anything, ase eng'encho ye bill ere nyagitari eyio ngochi korwa ebreakdown abwo baadaye, nabo ogochia korwa ase eng'encho ya ogosapotia efamiri eye iga. Tiga ndete omwamate oyomo iga iga nere ache gokwana eri tonyore epicture yabeire egekoba ase aiga for eight months. Nkorugirie esimo ria king'oina, gese omwana, oyo na omochikoro one, bono omochikoro oyo one agasirete, twanyorete amang'ana rende, amaene nabo tori ne rianda rinene. Intwanye gochia nonya mogondo nonya rende endagera ntwanye koria, nonya tokoria rende lakini rende riganda ndiroo, tware komanya naki onye rituko twamorentete totomoeni kaa ngotwebire, oroche twatagete naki twaigwa baka omwana na mwana oyio oroche ntoramoegwe, batebiri Naki mokoegwa omwana omwana kere sobo kabwate sobo. Eeh twatagete naki rende ekiina ekio buna lakini rende buna bana chire, bono intwe twanchire buna bana chire, Nyasaye arobereirie.

Gaki gokumeti omwana oye akorera bokina boira, akorera bokina boira agosaba gaki eserekari emokonye. Gaki abarari baminto, gaki tari ase obobe, Yes. konyanka omwana oyo gaki nere anyore obosibore bwaye
Karibu sana. Ase amarieta ngaki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Agnes Kiamonto Omomani. Mm. Fanice na omochokoro one. Yeah.
Ng'ina kore omoka omore ominto. Okay. Tinkoirora eki abaminto bakwanire ase enka eye iga neeterete amakong'u. Amakong'u amanene. Enchera twamenyire ekenyoro eke tomenyete isiko, momanyete aria abagusii ng'a Ntori gochia mogondo, na kende nkeyo kegokorekana ekere totaraenie omobere. Bono noo tore isiko, toganyererete korwa emetienyi eye yonsi pi nane totana konyora nchera ende yonsi. Ee mama omwabo oyaeteire, ekenyoro giatemire ase giatemire. Egento ekenene twarenge gosaba nkeri ng'a, ebiiri ase eng'encho ere enene, tware gosaba abaamate baminto, abaesimiwa, Babo chierusia, na bande bonsi babanyaribo batobwate ase, gaki tonyare korusia omobere oria iga aria ofanisi, tonyare komotimokia ase omorembe. Kiagera ochandekiri ase emochari. Naende egento kende gia kabere, banyare gotwanchera, toma- tonyare konyora omochokoro oria oria Aichacha gotindeka mama omwabo, ase engencho mama omwabo aise koenigwa ataiyo atamorochi, goika ache konya kweboria ng'a ng'ai mama ominto achiete. Yarenge buya ng'a batobwate esi torete omochokoro oria, arigereria buna mama omwabo akoenigwa, nabachi gotigara na ng'ina koro, nere naria akorema, omanya ng'a mama ominto ochire rira, Ochiire rirabanto ria amo nere. Aye naro nabwate ase abaminto togosaba obokonyi gaki motokonye. Kwabere kogwatandia ecourt case eria aria chinsemo chiogembu ase engaki entambe. Efamiri eria ya omogaka oria ase omogocho korakare yabere kegochorwa. Ng'aki ng'aki obwamate bwabere bokoba koti igare?
Intwe nabo twaganetie ng'a toungane. Nabo twaganetie ng'a baachiche, toungane, totebereranie, toisaranse ase oboamo, tobekane buya, tonyore ase Omwana-fani ase akoenigwa. Lakini tokamanya konyora ng'a barabwo mbari na hacha naintwe, na togenda koti, na toumerana nabarabwo, rika ri'ogotokwania. ebagosoa gotorama. Bono igo tokarora ng'a na toise gwancherana ng'a tiga Omwana-fani ise aende ache koyani koigo aria, bwamatemba ogokora ki? Bwamatemba okogenderera. Eyio tokarora ng'a bono onye ndiria banyenyekea, toira- toirane toisaranse ase oboamo, tungeacha tu tomanye ng'a uhusiano eye, na omwana oito gakare iga aria, nabo yarenge koba uhusiano engiya. Bono tokarora ng'a bwamatomba ogochia koba buya, Korwa ritang'ani buna batworogeti, buna oyominto ateka gokwana ng'a mbagendete ororo, ba bakarwania ng'ina Fanis, kagokwania omochokoro. Naende omochokoro namomanyete naende nere omokineti, tari banto abwo bamokineti, omwana oyio nere okineti omochokoro oyio oye. Bono aria erio omwana arorire ng'ina kore achire, akomominyokera, omomura oria tachi korua omorembe. Bono intwe tokaira rende Niari Yasira, tiga tomoe chingaki, egere akore ki? gose mbanyenyeke, tokairana gocha. Naende tokaba iga iga batari nacha naintwe batari goaka simi tonyora ng'a ebatagete korosia emeroberi baeni furnace. Bono togasinyuna ki? Furnace oyo nonye orenge buna arenge gaki rende tarenge nabanyene mbagocha bakwane egere rende onye nkende bakorwa batigerwe omobere baeni. Tokanyora ng'a ebatagete koira omobere ne chinguru na kende nkeyo batagete koa nonye ng'ina furnace. Eyio bono ekagera ng'a. Tokarora ng'a bw'amatemba ogochia koba buya, rinde rionsi na tomorue ng'a tiga fani ise ande ache koyanigwa enka eria inche rende teiyo ng'ina aragende ororo ache gokwania omochokoro oria, gose intwe tweka abanyene toragende ororo. Bono Chimbwa. obwamate obwo tokarora ng'a mbori boronge. Omomura oyo, omomura oyo omonyene tari korokia imbu ngiya, ge- kogera onye ndiria are omwana obwate amasikani, nanga karorire ng'ina biara, nanga ngocha aramokwania amosabe omosamaha, lakini acha wai. iga akorigereria igo otorigererie, ogenda buna arenge, tari naacha naintwe. Ee. Gekoro ki ng'a abairusi timoba- mbatageti kende gionsi? Mbatageti kende gionsi, egento batagete na omobere, bagende bachie koeni. Oyio Oyio ofanisi.
igo ng'a ochungu omwana, mbabwati mbabwati manyinga are, Mbabwati damu manyinga are. nizito kuliko maji, barabwo yaani mbaigweti bororo bori moigweti. Mbaigweti bororo egento batagete na omobere. Ase omonto okorigereti chinsa echi iga nki oramotebie? So far, Gaki, narenge otigaiganeirie.
gosaba, Onde bwensi ondoche gose ondigereretie ase embeo, twarenge gosaba gaki motokonye, tonyare korusia omwana-fani esie ase emochari, gaki tonyare komoenia, nere atimoke ase omorembe ase eng'encho orosire. Wilfred onde oranyang'aya.
Umm kabisa sana Wilfred, mwaka ntogokonete naye engaki eyemo iga iga naende nkwanterete nkwachiete aria Aria chinsemo chia bokinami igoro aria ase omochie oria osobo omogaka oria. Nachi- nachete oo. Mh.
Mh. Amatuko aya onsi pi okabona nki abeire gekokorekana? Bono oroche na korwa etwachiete oo, mpaka bono buna twachete goo twaegete emetenya enane. Ntwanye okonyora abariende bono riria buna buna twarenge abwo koinami etwaigete igo twaika nyangusu tokarua nonya omosubati nobe chirandi abwo nangochia ngochia tochia goikania bono nse abwo iga obe. Gochia ngochia gaki rende unfortunately togaika tokanyora abanto abwo mbaikaransete, abwo bakorema agacho ore saaa naimwe tokararigereria iga chisandi ento entambe. Bono rende tokanyora aba mbabwate ayabo naintwe rende tokabwata totenene ense ake iga torigererie naki rende batokwerogete batatebi naki what is wrong totagete gochia komanya naki eki omwana oyo Aa etown ariamenyete bono nde rigirii riitwe asukire ake igaa omwana oyo omochokoro yaani omwana oyo omochokoro bwa oyo okare komokwania riria tokore na abagaka gochia aria akamura akurente togokora akamura gekabe gete amaboko igoro togokora otae goikaransa rende oikaranse ere atenene rioka riria agoaka omwana oyo igaa akomoaka igaa akomoruta inse okobori bobe. Kai amang'ana oko niga etoborete rende yaya ntwe toka toka tokairana gocha ka korwa ekero to toirana gocha ka ntitwanya korora mobere. Bono iga buna omochando ochakerete. Omochando ekiagera bono mbabwate obochene engiya kwamata mbuya mbwagere naende bono kang'ana nabo bachete gotorangeria korwa aa batotebi togende oo Bono intwe tari kobora ki, Ngochia ii, bono rende tori goasera nyangosu, togocha gocha, togoika oo, ngoturane bare, bwamate mboiyo obo, bari kogotokokorania rikong'ana isi. Bono yatwaitire twachandekire, we have struggled, twachandekire korwa March mpaka mpaka bono. Oroche kogenda ogo embo, goika ogo embo, kwatabua emesheni. Come tomorrow, tomorrow but one, koyende koyende bono we have struggled bono twaikire mpaka ase gete tokora naki bono nki togokora rende na nkaroche rende bono abanto bankaga abanto abwo naki korwa eri mang'ana atanya kora tanya koyara bono intwe twanyora tonya koenkia amasabo amasabo atiga intwe totonya konyora church eria togoteba ng'a yaya bono. ekwende eye yabutokire mwachire aa aang'erende. Totaraika agwo omwaka.
Amatuko aye buna mobe mogosoa ekoti buna aye omogaka. Mbarenge abanto bare ready kogamba nainwe. Baria tari banto baragambe naye. Aya. Kiarandi babwate ogusiana engiya, Kang'a mbaachete bagatokonda gete iga tokaraa tokwana buna abagaaka, bari bari mbabwati osiano. Momura oyo ngochani gekoti. Omomura oyo?
Omomura oyo are gocha ekoti, naende atorora ekero togote gocha, agotebia chachi, na ing'o omotienyi oyomo? Tokomoboria omotienyi oyomo, intwe bono tomae koirengereria intwe, buna inche nkairengereria. Omotienyi okomo, no oboremo akoorisirie akogenda korigia omotienyi oyomo? Chachi naende ateba naki.

Ninche ndende iga na omong'ina oyo. Mm. Mm, 2014. Okay.
Mm. Bono ng'aki nki orate nki orateiye morigereria okorigereti? Inche ngoteebia omorigi otorigereti gaki twachandegire sana ase omo omochokoro oyo fanisi gaki oyo mware gwancha. Epili eye nene nekare mware gwancha gaki motoe natorigereria amauga ayio aye ekiagera ntitwanyara komorora na omochari torigereria nao amauga aye oyo nfainisie agapili ako piga motokonye gaki torusie omobere oria ore mochari. Mwanche omorigereria twabire togokwana abanto abange ase ekenyoro eke iga, naboigo ekero bande twabire togokwana barabwo, ekerengo ekenene ekero tware konya komanya ng'a Obogima bwa ogosira gwa Fanisi goika bono iga emetienyi inane baadaye, ng'aki bwabeire bokoba? Bange bakwanire gaiga, naende nimaete ng'a oyotegereire nabo anyorire eflow ng'aki abanto babere bakomenya ase omochie oyo iga. Oyo iga tore nere iga iga nere ogochi gotobekera ebreakdown ya chibesa chiria barabe bakogania, ase eng'encho yogo arigania amatanga a Fanisi, ayio arakorekane ase enki eye iga, kuringana buna babeire bagokwana. Tiga toigwe amang'ana gose ng'aki y'emeroberi ere, naboigo tomanye enchera ki babangete erio omwana fanisi abe gakwenigwa. Naende oria orarue support yaye ng'ai arabe gagochannel contributions chiaye gochia, togenda nde are. Ase amarieta a Ngoruki James, King'waina, Anko ya Fans, Ratemo omarehemu oyo osirete Magena, korwa omothinyi o kabere. Ngagete abana inche moigwete ng'a mosubati nabosirete Magena ore kogonki korwa omothinyi o kabere. Mpaka bono iga tanya koenigwa. Reason neri ng'a aase asogete gochia konyora ntwa ntoraigwana nabarabwo, rende konyora toigwana nabarabwo okango fanizi nkare aenetigwe. Egento ekero tokonyora toraigwana nabarabwo, korwa ekero fanizi yasirete, ntwaganeti kora ntwamanyeti korwa abwo ritang'ani bwa erumbo amanye mbwa mbwamanyete ntwabamanyete mbatomanyete. Ntwamanyete sobo mbamanyete seito igaa. Korwa ere engaki buna asirete, nari twaaaa koreta okoboria togaika mpaka sobo abwo busaaa fanicha asogete, ekero twaika twarende tochia tokaribiswa buya, ekero twa twachire tokaribiswa buya, tokarora ng'aa abanto aba mbare tayari koo gokora bwairi. Amang'ana ekero ntitwabegeteeee ekina, kusudi egere Baache toikaranse toigwanane, ekero twaigwananire oboire obo omanye koba. Ekero twabeka ekina, nabo twagete chitariki chiaaa kwenda koumerana egere ya ring'o ekorwe, chibati echi ibere, tokoigwanana amatangafanisi amanye ko amanye gokoreka. Korwa chingaki echi chionsi korwa omotenyi o kabere. Mpaka chingaki echi buna ekio narete kwamorwa omoisa onde, ntwanya kokaransa ase ne chipati echi chibere, tokwanere igoro ya obosero obo bwa fund na koenigwa kwaye. Inki kiabete ekong'u ogotaigwana amatuko aya onsi? Ogotaigwana amatuko aya nari ng'a, egento kiarenge ekong'u neke, baria mbacheti ko- koirana inse koba tayare gokwana naintwe, egere toigwanane ng'a mbarabwo bagochia koendia omobere gose intwe tokoira omobere, goakana bare chiombe kogera mosubati gasirire, tokoenda koenia mwane obande otarakora ki? otaraakana chiombe. In short mbaorogetie masikani korwa ase Mbaorogetie omwana arenge. masikani, naende mbatokaribisetie ekero twachia to- ko- ko- mbatorikogena ase eng'ancho naba Abairi ba fans. Inwe abanyene.
Intwe abanyene.
Abanyene ba fans. Bagabi ebuo besa na sana omomura oyio. Oyio obwate omoigwane. Ekaira tokanza kobeka ekesi kotini. Toka block mbachi ko kwaini omobere. Bache toikaranse toraigwanana kwanza. Onye ne kwende ebinto bakane bamanye koira omobere. Abe ngechire ng'a monto ta, monto abwate eng'ombe yagosagarera lakini atete gokobanga. Atete gokobanga.
Ekiagera togakora ki? Tokabe ekekina. Ase engaki eye yonsi koria omotienyi o kabere, twabire tokogenda ekoti, mbanya koorokia nonya na okoiraneria kwende ense ng'a aya rende gaki ntwakorete eki, ntwabogete ritang'ani eri, ntiareti eki, ntwabogete obororo bwarenge, tiga toikaranse tokwane, ekero twakwanire toigwanane, torore kende keria kero to- torue. Baini omobere bakakaa ngumu ati mpaka hiyo chuzi nanya chuzi ria murigwa. Bono ekesi ngiachete gekaa morigo moiso onde, bono tokaegwa omobere toeni. By the way nyuma ekesi getara amatuko aya onsi is kaa obogima ng'aki bwabeire bobe? Obogima bwabeire obokong'u morari ase emete eye yonsi pi korwa omotienyi yonane, o kabere sorry, mpaka saa hii.

Nabo bare gocha, rakini bono mbacheti kwerana ase bakaorokia ng'a yaya, mbarenge tayari kogo, torosiboiri nabarabwo, eh.
Alright, mo omo nomo ofanisi nateba igoro nachiete oro aye nkwarenge oo? Ng'a twarenge nere.
Ng'aki omobere ofanisi ore kororokana?
Omobere, enchera twarigereretie enchera ore. Nosaregete inche omanyene narigetie nosaregete tori nosaregete ase engaki eyio ase emitinyi eye yane omobere nosaregete. Alright bono moibangete gocha kogania totarachi gosoa ebreak down ye chibesa chiria chiganeire iga iga, omong'ina nakwana iga iga ng'a oigure egento gekorokwa eappeal, aye gwakeigure? Aye. Ekiagera omong'ina na

Kobuo omwati bwa egetimba kebe ara bono ntobwati kende. Amatang'ana atochinyire kobanga buna chibesa. Twaganire Chibesa ere ng'aki gani ere so far buna efamiri ere enga moragani abanto baito mbabwate omoyo bwa okonya bare iga iga. Inki moragani korwa ase abanto aba iga bategererete babwate amabera afanisi korwa ogosira kwaye mpaka bono bas- bakumeti ng'a tanya koenwa?
Toragani gaki ase

Emerero y'amatanga bono yatobeire akong'u kobanga, ase eng'encho ye bill nere yatobeire akong'u, bill iga ere igoro, nere yatobeire akong'u togosaba abachamaria ba rwema batokonye ase ensemo ye bill, ekero tonyare kobanga emerero ebere y'amatanga advance. Ekero nkorigereria tokorigereria kuringana na emerero ebere yaye. y'amatanga aya bonsi togochi gokora ekwende ebiaaa toranyore ang'e elfu mia tatu hamsini. Bwebae ebiri amo chiriiiee elfu mia mbiri, alafu to obwate expenses chiroo gocha gocha gocha mpaka amatanga aywo akore ekwende nabo ere ang'e elfu mia tatu hamsini.
Ebiri amo chiri gwateba ere chibesa elfu mia mbiri.
Nabo mwatebetigwe?
Eh, Mhm. Oh, igo so etoto ya elfu mia tatu hamsini eh, elfu mia tatu hamsini. erikobangama Eh, meroberi koba- yonsi eh, ere eh, eh, boronge eh. okay Ah, nki orakwanda abarai bari bakurigerete chinse chiga maybe bekenyoro na onde
Ndakwanera abarai buna omogavana Nyaribo, Cliff Gisairo na Cherusa Momanyi, abwo nabarai baito buna county ya Nyamira, Nkosaba ogokonyi korwa ase tokosaba ogokonyi korwa ase more, onyare gotokonya, na Abasamaria abaye bari baro baigwete amang'ana aya buna twanya kwanire igo, nabo banyare kogusa chinkoro chiabo, banyare gotokonya, gose ntonyare koenia nonya gosira oyo osire toro omoigwane bono maremo thanks.
Alright, mbuya mono. Mwanche omorigereria Eye nere family yomochie oyo iga family ya baorphans twabeire togokora chinkwana na bonsi aba iga babeire bagokwana abanto ao ao. Ng'ina k'orphans nere oyo iga nakwana nere imagine omong'ina buna oyo iga moche korora etanya koenia. Ng'ina orphans nere oyo iga Eango yaye neye iga, na abande baria bakwanire abange ase omochie oyo iga. Eki nkonya koeboria nkeri ng'a amatuko aye gonsi pi ng'aki babeire bakomenya. Eri nkorenge nonye naye kwabeire gokoiboria. Abarende kera egento nkebwate esababu yaye. Na ase kera ring'ana togotebiwa ng'a gwakera Nyasaye ng'a mbuya mono. Igo ase aya onsi pi, still nabo gwakera Nyasaye mbuya mono ase eng'encho abeire gagokorekana engaki entambe lakini baikeire omoerio. Ebili ya nyagetari gose ya mochiri aria yabeire gekokwanwa, egento egochi koa oyo iga nere otware esabato enamba ase chibesa chirabe chigochi ba channeled to, naende yabeire koba enene. Abarai baria babeire bagokonya, still nabo togokwana nonya na omogavana o Kisii County, eri torore ng'a gose ebili nonya na eya Ugemba aria gose nebe waived, erusigwe ororo erio fans akore ki? aretunka gaiga without goakana ebirinyo enyia ya- ya- yamochere. Naboigo abagambi b'ase aya iga, ah, omogabana o Nyamira County, omo women rep, na ababunge, na onde bwensi obwate omoyo bw'ogokunwa igoro y'estori eria ya Fanisi buna yarenge goikera bono iga buna yaerire, nimaete ng'a nabo oranyare gotwara besa chiago chiri nkeigoro ase support gocha ase efamily.

Ko channel contributions, enamba eyio twabekire ase screen nero ogotoma egetoro kiao keri kende gionsi oranyare gotoma gocha ase enka eye iga, ere kebakonye kwarigania amatanga funnies. Ayio ande onsi pi bono tiga erere iga agwo. Kende gionsi keri kerabe kegoa happen goikera iga, tiga to channel contributions chiaito gochia ase ayio erio funnies anyare. Koenigwa ase enchera ere endonge kegima. Ah, Nde bwensi obwate mabori ande onsi aratake gokwana ne family na mbe esiti nabo okonyeaka ogambe na barabwo. Nde bwensi oratake gokwana kende gionsi go- gose ko support in any way enamba nere eyio erio amang'ana ayio ab- onsi aere ase enchera ya goikera. Inche Mark Naiti nkoruga Egusi Voice twaumerana ase omogani ogocha.